All right, all right, all right. Ladies and gentlemen, welcome to the Talk Show Live. My name is Simi Kenya, and of course, we have amazing show lined up for you. And my guest in studio this evening, Manze, is huyu hata sijui tumuite ladies and gentlemen. Huyu ni mwanamume au na mwanamke? Are you a- ingama ndicho huko zingama yako?
I'm a woman.

I chased him. And then took another one. Another one also Eh. in the bed Eh. during trrr. Eh. Yaani hiyo inamaanisha alikuwa nakojoa kwa nini? Eh, kwa kitanda.
Malasi. Eh, Nikafukuza. Sasa hii niko na ingine I'm got, I've got one Eh. short one. eh, There's no stress with this short one. It doesn't matter where I am, whether I'm going to go, where I'm going to do what? so anyi sa jopiny maber kabisa ni it is good I'm here anyisi maber kabisa na mor Erokamano. kichakra kama ji osiko penjo Eh, oyo kiang'o oyo dhako ma welo chwani iti bedo kore nade ng'iyo kore nade ibiro biro wili mano gipenjo koro masani in Eh, godo. ma koro sani koro an goni kiang'o timna obadho wang'o Eh, Choru mar makawo. To kane kawo mar ng'ato, to kane en mar ng'ato. To en mar ng'ato chuno gi ang'o? Mm, sani onge gir ng'ato e piny masani. An be nakawo ma mar ng'ato. An pale the way an ema na dhako maduong'. Eh, Jaoda ma wadwa nyie kama tin eh. nogo kaneno. To an be nabada ma koni. Ng'ama nogoyo? Wuon jagi.
Ka wuoyo gi ng'at. Be nopenja mana nying. Eh. Niluonga nang'o to yudo ng'uka. Eh. Opera ang'o mitimo ng'ano be. Anyise ni in ng'ato kiwuoyo gi ng'ato e gweng' kata. Eh. Ah, dichwo nigi jealousy molo mar dhako. Eh. Nodwa nega. Bada ma koni ok oti maber. Inya pimonwa kaka niromo gi wuod jaki? Oh, wuon jaki karadogo. Eh. En gimoro matin kabisa momiyo koro wada chalo gima ne waherore. Mm. Wuon jaki ne onge gimoro aherore. Chalo gima ne waherore koso ne wero. Nwa chalo gima wada aherore kech samoro ng'ato dak Nairobi eh. to in dala. Eh. Christmas ema ochwanyo wa momiyo koro ung'eyo wa. Eh. Kech na wuok e media mondo koro media owinje wachni. Eh. Adire Christmas ogik ng'ato orne siling mede gi nyithindo aboro. Napenje. Eto wuoyi matin. To mioroni. Eh. Ioro na kosi ioro ne ng'a? Eh. To nyisa na oro ni nyithinda bore. Eh. eh. Iwinjo siepa? Eh. Onge gima krum. Eh. Kata dhako mineno iyudo oko no. Eh. Sura rumo. Eh. Tuno be rumo. Eh. Sianda be rumo. Okanyo momiyo ji nochako ng'eya matin matin matin matin. Maro ginyisa ni amang'a amang'a. Koro eh. gipende kanyo ma koro yung'eyogo mhm. ni wuon jakine nga. Mhm. Otherwise ok otuore mang'eny mm. wuon jakine pur.
Wuon jagi nok otuore. Nok otuore. Ma koro tho weyi ji liel. Ah, nok otuore mang'eny.
Ng'ama ne loso mwandu ne. Mm. Nong'e kwecho. Eh, ma loso gi mwandu ne maber kabisa miyo an an gi gige na an gi gari ma koth go oko eh. ma sokringe fuel ko ol to wuog e piel eh. iso no koringe chung kanyo mago mwandu na an gi puodho ma noweya go kapuro omiyo ok an dhako ma sandore be ok an dhako ma nyalo chamo pes ng'ato Mm. an kata kiol na feno obi kama kama kene kani ona feno ni onda di Eh, nono kabiro ichopo.
kendo an ingena kawaji no oi rita an mi ayudi in mi yuda
Ladies and gentlemen, we are live with Min Jackie

that is 0732224624 0732224624 welcome to dr shemra kewa dental clinic ladies and gentlemen any day anytime from monday to saturday 8 a.m. to 5 p.m. and get the smile that you deserve. Thank you so much. Mi Jackie, Yes. wadwar wadhi mbele.
Adwaro ni koro kwa dhi mbele. Yeah. I now want you to uh, ago mundo koro wang'e anena safar mar min Jackie. Mm. to gi Professor Mata. Yeah. Nikech ing'e ni yudo ka magi gin ji ariyo mopogore mm. to gin kuom ng'at achiel. Yeah. Yeah.
Koro agombo ni mondo wachak anena gi wachak gi min dakika koso Professor Mata. Wachak gi Professor uh -huh. E mondo wachak go. Ema mondo wachak go.
Eh, kaso biro bi e min jaki. E min jaki. Ema tiyo ke chene ma koro bende ovuma. Eh. Kata king'e ji mang'eny be ma oro na friend request. Eh, eh. Chuoro ni friend request eh, mondo nyiri. Moko na achalo gima welo. Eh. kar profesa moko da keto min jake kendo donjo na ma onge pingo eh. to kada keto kia ngo profesa ngade ore go eh kaka gano ka usani wiri gane simi Kenya yeah bijine ni mane eh, gine yan mane ngawa simi Kenya mm. oh. ero kela magadi kanya tedo ga lot eh. to mi ni amin ja ke bena nen ineno ka ineno ka je aga mo na no mama no kuro mi sama na chako yeah to achako ka ok ang'eyo Mm. ni to ang'o mane kuoma Mhm. komedi Yeah. en gima puonjo ng'ato Mm. komedi ok nyal puonjo ng'ato ni opana bi apuonji komedi Yeah. komedi en gima creativity ma winjo baka gima timo ng'ato bana you will be sambo Eh. Koro na- No, mana this- chako- this guy is funny. yeah this guy is fun Eh. koro na an ga fun Eh, eh. sama ng'ato Kata sani pod in ok ne in. Eh, Eh. kara in iwacho na kara neno. Eh, Koro sama nan fani kama, Eh. kata sikul ng'ama fani pile pile ok otim ng'ama ber. Eh, gi nikech- Eh, Iyudo ka garruok ng'eny. Ng'eny. Samoro Njore be ogolu, ineni ka njore moko janjore. be tim nade. Eh. In god uno jok moko ma samoro iwaro kaka pilo, Eh. ikete bano. Kiseketo bano ka ng'ato ama ama ni chal ka gima donjo ne pap. Eh. To iyudo ka kodonjo ne warap. Eh. Pilo kothodho to tinyiero kiling'ling' ma iyudo seche ok itim nade. Ok iwuo. In be ming'eyo buge miloko, Eh, mikopo. eh. Inyalo kawo bug ng'ato okelo to osogi ka to okopo to ang' imiye gimoro. Eh, Nikech ujanja mang'eny. mang'eny. Koro miyo an achako gine ki skul. Mm. Asomo ma gik matieko. Mano mano kanye?
Asomo Homa Bay. Okay. Ya. Homa Bay town. Kama iluongo ni Andiwo Mm. primary. Mhm. Kanya masome. Mm. Katieko kanyo. Yeah. o adhi e secondary Mhm. form 1 and form 2 Mm. challenges mag uh, weche mag school fees sani Yeah. kiwacho ne ng'ato Eh, to understand ni ng'ato mano ng'ama nok dwa somo eh, chon cha kane ikawo siling piero abich yeah, japuonj oriembi ne siling piero abich mm, ni mondo idog dala yeah, osiepna en gima inyalo ange kech baba gima ne timo yeah. Ne en gima nyaka kawo kata ne en juma gima kapok nyalo idok kata juma skul. pok iyud Mm, kendo ng'ato ne wacho ni "Oh, uriembu nang'o Yeah. nikech en ndalowa eh, an gima baba osomo kata gima mama osomo e gima mane gidak koro nakwongo achayogi yeah, wacho ni yawa jogi oketho ngimana nang'o mm, machal ka gima koro ngima nok chal ngima timo nade Tim- kar ok gikethi Mm. kar kacha mana ngima gi otimo ang'o Ema ne gin be gin- ngima gi kama giaye gi kwara gi dawa Noweyo kama koro noweyo niyudogie. kama koro gin be gintie Eh.
koro ka ng'iyo maisha en ga kamano Yeah. an be ka koro ang'iyo kama koro atis sama antie kani Yeah. bayudo ka koro kama wantie kani Ni an be kuro. koro ngimana koro chako yaw Kama kama ni- koro ngima nyithinda be koro botimo nade somo Noweyo kamano koro an agone minwa na ginera gi babana Mm. kuom alam mane gilamo Kamano. sana sana lamo meru Mm. eh, moresi Yeah. meru ne lamo Mm. olamonwa pile pile mondo ruoth chieng' otim ne nyasaye kata bed ni ok wachalo gima somo Yeah. lakini nyasaye otimona neema machielo Mi kawuono inya bedo gi Omiyo kawuono nya jomosomo bedo gi ruodhi ma giwinj gima magi wingi iwacho. ma wach ma samoro ng'eny be giwinjo ni bada ng'ano da da wuo Mm. samoro bi odongo ma dholuo Kamano. lekech piny ka nyasaye osamiyi piny moketo jopiny e lweti Mm. en gi maono mar Nyasaye. Yeah. Eh, miyo at least awacho maber kabisa ni agone gi erokamano mokwongo. Mm. Katieko Yeah. to awuok mano mondo koro amany gima nyalo timo. Achako tuong'o mag charan. Oh. Ka koro achalo akwongo achako gi kama ipuonja ma japuonj mapuonja ni Mm. kat kan kode ka onyiero mothatho onge sama doyud mopuonjo ka kili manyalo loso kabat. Eh. aweyo Eh. kachaka gi kendo Eh. adhi e tailoring mondo koro achal Mano kama- pod in Homa Bay.
mano ka ah, Homa Bay an Nairobi Ehe. Nairobi to kasabire Eh. ka koro asa struggle Yeah. ma tiyo nyaka watchman Mm. awuok Mm. e ndiga enda Soreria awuok e Kawangware Yeah. nyaka enda Soreria Oh. tadhi an ngine sani ka an Kisumu kata ka an Migori kiango ka duogo kata limo Yeah. yeah. ma jadala de dala Macha jadala. okia ni na jadala jalala man Kisumu en dala koro miyo mano gik ma ji kia Eh. an nachako gi ka Ehe. ma guo ka sama koro awuo ka to lweny ema ogola ka oh ma lweny ma duol seven ma 207 eh ma koro ogola ka Mm. sama ogola ka kadok dala to achako ngima koro Mm, koro sama nawuok kadhi e tweng'o tweng'o ma twang'o siwaru gi sati mm. mar uniform mar uniform ni Eh, koro mano koro idok dala mano 207. koro an pod Nairobi ka Ehe. an e piny Thika. Eh. Man ng'ene japuonj na asatiemo onyiera anyiera makata kaka puonja koti otame. Eh, Koro achako ni ambe kod Adhi Ariana. ni- nang'o, japuonj- Onyiera makata kaka dango puonja koti. koti twang'o Ochako koti. tame.
Koro yiki koni chak gi sirwaro Achako gi achako sati. sirwaro koro amayi ti.
Adhi kamano. Eh. Katieko ne pap. Ehe. onge gima koro ne nyalo konyo ma lweny cha kukore Mm. koro lweny cha ma koro apia chago foundation maber Ma lwenyo oyudi koro ka lweny oyuda intie. ka an dhika Aha. ma mondo ne kal tipenyi ni ng'aw nyango tien anyala wago dhuru ee dokwega ee ne ure kikalo makata kialuwono Yeah. nakalo nyasaye nokonya makalo Mm. madhi gi joga Mm. gi nyithinda koro kasa gik dala Yeah. to life change nadhi Migori. Migori achako uso CD moko kanyo matin matin. CDs mag CDs mag mag jothum. wero mag jothum.
jothumbe. Koro naneno, Mm. naheroga CDs mag Wuon Ombogo. Mm. Eh, nang'iyoga kaka Wuon Ombogo timo. Yeah. To ambe na nga fan. Koro gigo nahero, nausogi mang'eny. Aha. Ka sana sana mag goyo gi madanje. Yeah. Eh, nyaimbo. Oh, eh. Ause mang'eny kabisa. Oh. Eh, ka use kech nomora to ji be nomor. Mm. Mor kasto nitie moro mane gogo gina. Mm. Kofuda semo. nomor mago gin agipakre to anasalando mwanduna anasala Eh, nauso podi, gi- eh, iwinjo gik machal eh, kama eh. koro nauso gi tamba wuochegi Yeah. koro kaa kanyo to wach nyasaye odonjo kuoma Eh. omaka Eh, Eh, omaka maka omaka maka koro ka ne chaj Mm. tarambe eh, kitimo Yeah. to an maka aonge tarambe ne postpone koro idwa ni mondo abedi mondo kasabedo tamiyo tis takelo fanis moko Eh. e wach nyasaye ng'eno kdi wache niya welo chalo lu ah wa nyasaye bin tiyo mungo e godo kono pakuru yesu eh Wan in Nyasaye mane- bedong' joma obiro ka gin welo yawa. Eh, eh, to gin agina welo lakini ok en wendwa Ok machalo gi- lu ok moro gichal machielo lu. mineno ku udurugo mineno kuneno mane mae Oh, lu. koro kanyo Eh. ema nenogo kaka ji wacho ni "Ah, jale bana kotimo rambe rambe wuok ma 50 40 Yeah. 30 50 Eh, Ujaje bana, ing'e in- gido ji ma ma- Eh, magi ma- olang'o?
gol gimoro. koro jo nyasaye kata ok nyal nyisi ni in gi talent mondo idhi itim gini oko Mm. ka in ma kiparo gi ti gi wiyi kamano Eh, in idwa ni itima in tima si gini itima ka tima gini ka Eh. seche mitimo gini ka Eh. to kidama ne timo moro ma ji omako ma omako e video ni timo gimoro kana ni miel Yeah. to onego konyi Mm. nyiso ni ochak owari ywag ne nyasaye kabisa ma nitie chuny moro maduong' onego lemni
So, no ok ang'eyo ni gini nyalo bedo tich Eh. to kata mana oganda ma pod ni e od nyasaye to nigi talent Eh. pod atemo nyiso kata dero ma jibogi niya kata kama gintie no pok Eh. gifwenyo ni gini entie chieng' mane Igwe- gifwenyo ni gini entie Eh. gibiro weyo weche ma kiang'o ni sadaka daka yud Eh. iwinja kech an Kama- sani sadaka nakawo kenda Mm. Eh, ineno ka nyoro ne wan e gesa Yeah. sama ne wan e gesa Mm. kaka tama atama kaka dang' akaw kech liel Le- lakini Chunyi moro- maiye. koro nawuok Yeah. ok e kanisa Mhm. koro kasewuok to achako tukena Chako luoro piny.
achako koro kapok aluoro piny Mm. achako koro auso kabich Kabich. Kabich auso ne mama moro. Migoli Imiya achiel siling- achiel.
Migoli achiel achiel. Emiya siling mia adi? Eh.
Mia achiel. Per Siling day achiel- koso per per day. Mm. Kendo iseko fuku na kabe dipo ni nitie pesa moro ma ang'ado sama go 2020 cha. Oh. Koro nogi sama koro awe mamano koro achako kenda. Akawo kabich abich auso tieko. Apar Oh. kamano kamano. Mm. Kamano kamano. Koro auso ta aywayo to oh, pesa aduoko ne wuon pesa mm. wuon kabich mm. to pesa mayudo e wiye madhi akonyogo jo afumilia afumilia kaka na gi siling micha achiel mm. koro kama wero kenda yeah. awara awara kenda koro sama abedo ka mm. to tae ma uso kabijani yeah. to gik moko biro na mm. masama mine moko biro ma mine madongo dongo eh. ero eh. nyago mbolo eh. malo chiew nade mine go be ngima mane yata ang'eye marom nade kata atakiaye ka ikiaye mogik ochiewo nade Eh. liel mana rome kodi in liel mana rome kodi cha Eh. in in nene kaka nyago molo to salware kabi in be nyathini ya Eh. to salware koro kabi jarumo saa abiriyo Aha. amiyogi komedi komedi komedi moko komedi moko gigenage Mm. ma koro aweyo kama koro kabijani Mhm. asundo koro imiya atis bara kapo ni liel otimore tago aramba magalia Arama le nayudo time. Sama ng'ato kata miye wach. Yeah. Sama ng'ato kata miye wach.
Arambe mar liel koro Mar ruti liel, ne koro atime barabara. barabara.
Ehe. Iluongo luongo ng'ato aching'. O moko miketo thum e Miketo thum barabara to iwake cha. to ji ka joma Koro an kalo atime different. Eh. An ok atime ni eh kia ng'ana bedo piny nago MC. An onge chieng' ma sawere piny nago MC. Eh. Tabedo piny. Eh. A- Achal ka gima yanyo MC na. Ehe. An MC na katimo nyaka kele odonga. Eh. Kendo yudo ka wacho ni kangoro podi welo ma welo kia ngotimre na Eh. welo to ndik pa pa pa pa pa. Piu. Titieko. Mach ng'eny e liel, koro nyaka ng'ato ng'e ni ang'o mithicho chien. Koro miyo ji chokore. To biro. Eh. To ng'iyo ni ng'ama uno ka ni en ng'a. Mm. Eh, kech ng'at machalo gima timo gimoro. Chali this person is very funny. Yeah. Koro kichalo gima idonjo, Yeah. tibiro to idonjo, to sama idonjo Eh. kiyuda, to nyaka ang' imiya gimoro. Eh, kato mi ma Koro 20. nakwonga hit Mhm. gi liel. Oh, mar barabara. mar barabara Mhm. koro ne oma Yeah. ber nyathi matin koro nok achayo ni yaya koro nyathi wil bunga ah kech nange ni wen tich Mm. obe nyathi matin ma ya baba man to medo ru pesa tabro choke eh tabro choke ka ka adonje promotion Aha. mar safaricom sechako chako wuotho koda koro Eh. yudo baba bitim ma promotion koro promotion ka ma ngayude o apengo machielo ah, miluongo ni ng'ane ne oh.
mar waka ngolo ni moero rangolo mara te eh, yani ma na pengo mm. no ne pa no yisa na pengo eh msa pengle Kenya pengle Kenya mm. kama ng'e maber eh. en utiyo gi jogi yeah. to yisa bwana adwaro mondo ibed na gari to onge gima dhi chuli yeah. e gari mar caravan mm. to adhi kama ogwedhi mm -hmm. to adwaro mondo ina somo somo radi ogwedhi masai ogwedhi masai eh. somo radi eh. achiel to yeah. kohoma to kadonjo Yeah. To agone tap tap to jubi wana bari bana. En ema onyiero kende mowuok ma pi wang'e ochwe. Eh, Nyiso bwana lora lora. eh, Lakini eh, in future Eh. ibiro nyisa ni ibiro bedo ng'ato. aha. Kok mano kaka nojiwa Mm. to weya to gik mana timo kanya achwer kuok atimo ne nade matimo nade amiel atimo ne nade Mm. lakini gima ber ma dawachi Yeah. ni nomiya kaka pesa yogeno ga pesa Yeah. an nomiya advice Kamano. advice aneno ka asetie koro jo safaricom ne kawa atiyo kama kama kik amiyaw tabedi koro achako chikora malo kanye ma koro achako timo promotion gi Mhm. thumbe eh, elisa toto Eh. seche gi isechako luongo ni profesa mata koso ma profesa mata to Ah, profesa go mata piny.
ni Yeah. niago piny Ne- ere kaka nichako luongo ni profesa mata ne nagoyo kwan eh ka wan gi bwana moro luongo ni rache mar gayuno ehe Rache racha mar gayudo eh orach ndi nowaricho wate
Nwagipe gima ipando onge. Nwadhi nyaka e piem mar joma such giricho Migori. Eh, ibedo namba di? Ne wan ji piero auchiel. Eh, Jowadwa. eh. Ji richo oko ka. Kaka chal ni wada. In menya wacho ni ober aki ang'o o, nabe namba apar kuom ji piero auchiel. Koro gima nakwayo ni dhano e kwani. Kuom ji piero abiri achiel nyaka namba apar. Ipand gi chal nade? Ano yombi. Jomano yombo no abuembo. Jona ji richo oko ka jowadwa mon be nigi eh, tabu. Ya jogo ma.
Inyalo yudo ka mon odak gi chuo jowadwa. Eh. Mon to apamo negi. Eh. Wan joma mon apamo nego osiepna. Ng'ato madho guarana. Mm. Mhm. Mochako medo nyaka gi libis. chako medo nya guinness achiel eh. koko medo ndofu eh. medo mira koko biro ni babe can you kiss me maber bere mikiso to ne waba asewinjo gimidwa wacho nasewinjo awinji kata ma bak idhi kiwinjo king'ama re chwati no kosika ahinya ka nyako mi in kosika be ba chacha winjo ja winjo dogi dum koro kanyo ema achako godo koro profesa mato biro Eh, Professor joma Mato joma biro. dhogi dungo eko they can Eh. visit Dr. Shemra Kewa Dental Clinic okay mondo giduog ka gin fresh oh yeah Okay, Koro- sawa. koro un e track ka koro koro uchako wan loro ka piny.
Mm. wachako luwo kapo ka- kama ne penja nayudo profesa kanye Yeah. profesa ni koro biro ne ne watiere ite moko mathindo thindo gi Aha. machalo milambo Yeah. alage Mm. ka wan migori kocha Mhm. koro na an ng'at ma profesa Eh. tafuwo Eh. to bwana chap tofuwo koro saidi Eh, to Racha mar profesa onego bed ng'ama riek. profesa obedo ng'ama riek koro an Eh. kokelo ka tapinge Eh. koro kanyo wan profesa mat oaye profesa ma joluwa classes an ok afol andanyoni an profesa ma jolwak klas Eh. koro abach kode Ehe. to komedi mar profesa Yeah. timo tek Mhm. opek Yeah. en guzito Mm. inya timo gimoro achiel to budho Yeah. mapek Mhm. koro sama koro ayude Ehe. jaoda mageno Eh. gi chunya kata pod odhi e loto pod awinjo kageno Eh. ayudo ka koro thumbe biro Aha, ka saa sama thum biro tagoro audition yeah, to kadhi e thum ni pap tapo karado gi ogina koko mm, pengle yeah, rado gi japan gini mhm, to ng'ato nyise ni bana jogi be manyo mm, los gimoro maber ma strong mm, tilos mega yeah.

Yeah. Koro kare so eh, diere go koki chako.
An akia kare so eh. kidhi e so tidonjo chon. Eh. Aya pengo gino donjo saa ang'wen. Otieno. Ah, donjo saa ang'wen gi yaro. Aji nodhi. Challenges be ng'eny gi irwane bayo. Nyakwaro nduso. Aji nodhi. Mm. Ma para para mago kendo ka gi ka gi kendo an ma gi bara to ikelo shoka machal nade. Mm. Gin ma onge kama onge ji eh. kama to gin showe na goyo. Eh. Magoyo ma tiyo ka tiyo ne pap. to pesa mane ochok e gate Mm. mane nitie ne gikawo gidhigo Eh, Eh, koro ichako- kanyo ema chako ng'e to giwacho ni gibiro kawo ng'at achiel e kindwa Yeah. koro ng'ama ne gikawo to en nikech ne Mhm. gineno gima an go Mm. koro akanyo to apengo dhi omiya sa achiel Mhm. kasago sa achielno to

temo gina ywayo ni saba Mm. nitie gimoro oda timo Yeah. mondo ka aseyudo jaoda Mhm. mosago lweta motur Eh. machaka Wuon jaki. yude wuon jaki Eh. ono koro aseyude koro ing'eno gino osechako dhi Yeah. viral Eh. e sura rumo Eh. Sianda Sianda rumo. rumo. Tuno be rumo. kata miyudono Biro mana kibidago biro maru mane mibiduogo manya Eh. wuon jaki wang'o iya iwang'o iya Giko timido. Giko timo to- Koro omiyo na kaka ng'ama dhako Ehe. nadokne. Mm. Koro kobiro Mm. kanyo koro ayudo go mun nyathi. Koro kabiro to atimo our video mo o hit Yeah. ma koro min jako hike te kabisa Mm. en adong gi Yesu. Ehe. Kabiro kata watimo gi gini jendeke, jendeke was a pastor, Yeah. kokura molo ne en MC. Ehe. An an min jake. Inin mi jaki, in Ema- ma in koro iywago chuori. An mane koro nyaka naywak e cho- en korona Eh. opek Ehe. korona otho wan koni dhako chwo dichwo be otho ni koni ni oko Eh. pod ni ewi lowo Eh. neno bedo atima ni kobiro tinyume mana e bur Eh, natimo nawuoyo eh, kendo na weche ma nalero Eh. nalero maler Nilero- agoyo erokamano ahinya nosiepe kod wede mosebiro mondo okonya ka ochwora mhm, kendo nadako maber mhm, njakin waherore mhm, to sama nawinjo ni wuon jaki tuta dhi mhm, osiptal mondo adhi alime mhm. to kadonjo kama tapenje ne to babe ang'o minyalo chamo Mm. to nyisa ni anything to kaka dhako nyalo manyo gima manyo an gima namanyo gima nadok aol namanyo gi ful madong mana chamo gi tedo tie Fulu. funda madong Mm. kendo ok wiya ok nyal kuot nitie gir mana timo kamano no nwa nyuol kod nyithindo abiriyo Mm. nyithindo apar ma be mana apar adek an go Mhm. abiro na ade- ade- ade- adek na an go abiro na riembo oko Iriambo nyithindo. to moko pidhona Ehe. Koro atemo nend babe na. Mm. Sama na wuok mar mondo koro adhi apeye ne babe. Ami to nyisa ni just give me. Mm. Kaka na ka funda chiel ma kete dhoge. Mm. E kaka no dhi.
No dhi gi fulo.
Ma gi kwego. To bende gi kwe kamano. Chir ma kora winjo ka duongo dalana ka. Eh. Ne adwaro mondo anyis jo Nyasaye. Mm. In ogina koko. Mhm. Nyisa ni en ogina. Yeah.
In e pastor eh, nyisa ni en e pastor. Mm. Kik iluor. Mm. Abrito wach Nyasaye. Yeah. Kendo nyithinda beru ni kora an be abrito wach Nyasaye. Wach Nyasaye mantie ka Eh. momakane abrito kech dalana ka kethi. Ehe. to kaka gini samoro nyalo tamo ng'ato kapod tin niwacho ni dong' gi ng'awa eh, nanyise ni an gi sana adong' gang'o adong' gi yes eh. yes yang'on na yes echuori ndang' bang' ndalo matin jatich nyasaye mono rawo oda eh. to nopusore gina noyude Onge na. Eh, nayudo wada gi ng'a mara nyiego ja MC ma ja nyiego. Embe sama iti gimoro. Pastor ma ja nyiego. Embe iti gimoro ma sama onogo. No ne ne eh, dedi. Eh, ma to be konya wuoyi. Ne. Ah, no suda. Yere. Eh, ogida. Nade. Ire mo zula wunya samane. Wunya sai mane. Eh. mane To ne uniwacho ni dongi wuod Yesu. mane kara ng'o mana sabedo kodi mama nonogo ago kodi ajwa atimo kodi pek ng'udha ni ya- ya joter be samoro ya joter be magi tero wiye mang'eny to be wigi leso Eh. ne mega nyise ni ng'udha ni koko agi pi moro mong'onyo okwalo ga ne ne pu ng'udha Imetero wiye. anyise ni be luna ka be na ot
Ladies and gentlemen, I want to tell you that we are live with Professor Mata aka Min Jackie just taking us through the journey. Onyisowa kaka wuoth osebedo actually kowuok ma kawuono kendo koro en ng'ama ji ong'eyo kokalo kuom yo mar Min Jackie. And of course, I want to tell you one thing, ladies and gentlemen, are you watching this show and you have

uh, uh, uh, our artist that is Ndogo Jara and his team, and of course Daniko. Uh, uh, of Super Latin, we talked about it right here with Musa Jakadala on last week on the talk show, and uh, uh, uh, uh, Amata. Yes. Agombo mondo mi oganda jo Kanyanam Mm, ma samoro nyalo gombo mondo chor lwetgi mm. e ko iko e iko mar eh, mosenindo Ndogo Jara nyoro ne wantiere Arambe Yes. kendo gi nyaka sani pod eh, wakwayo mondo mi gimed gimed eh, jolowa eh, gi matin ma ji nitiere godo Ah, omiyo pod wamedo kwayou ni kamoro amora minenowa kata kamoro amora miwinjowa nyakora mogajwang' inyalo konyowa kata pod inyalo o, chiwo o- ote mari kokalo kuom namba ma bende itiyo godo ma en ah, eh, kokalo kuom Fredi Jakadongo ma bende ema en jakeno kata ng'ama ochung' ne weche mag solro kata namba minyalo tiyogo en 0758 959 265 0758959265 nying ma wuok kanyo en Frederick Odiwuor Nyandiko kindly let us support the initiative so that we can give our brothers a befitting send off that they deserve wow wow wow wow wacha tuendelee are we okay Cool. Koro mano clip mokwongo mitimo kaka koro min jake Yeah. ikaenda ikaenda ikaenda ikaenda Mm. reception ne chalo nade kata ka koro ninyalo wuotho kamoro idhi kamoro iyudo ka koro ji ochako luongi ni min jaki Eh. ere kaka ni feel that transition nikech ng'ama koro ji nyicha ong'eyo ong'eyo luongo kaka profesa mata Mm. to koro iyudo ka ji ochako luongi kaka min Mama jaki Jaki. Eh. kendo afil mamit ka ng'ato luonga ni min dak molo ka ng'ato luonga profesa eh. nikech eh, the word profesa oketi e klas moro mhm. japiko ok onego iwuogo ahinya mhm. be ok onego iwuo gi jajwa kali ahinya eh. ng'ama osomo be ok onego iwuo gi mipachi lakini min jaki to donjo na japiko donjo na ng'ama inyalo miyo pachi ma jajwa kali ochako donjo na jadigri nikech onyalo deti kata en be jadigri koro nyaka ina winjo kan sawa yeah. eh, sama koro achalo gima koro wawuok mm -hmm. akoro achalo mana tich ma koro amakora tijwa mar mc yeah. koro amakore gi elisha watiyo gi elisha mm -hmm. ka sama nabiro nairobi ka mm. katimo promotion gi gi elisha kato ginenowa mm -hmm. tema mc ombet yeah. omakore ata mine oluone professor professor ombet yeah. ambe na professor koro nochalo gima wa uyu professor ni koro professor ni koro wariwore eh.
to chako era gi comedy mar koro professor ombet ema notera e elisha Uh -huh. That's my father. Yeah. Eh, samano tera ile lesha, uh -huh. watio ge lesha, kwa yeah. wacho ni as the en ema ne oselisa mokwongo mm. koro Nairobi ka en ema ne MC yeah. koro kogiko odala to an koro in MC koro odhi adhiya kamano ma koro gik sama koro antie kane yeah. mogik sama koro mini jaki uh -huh. bende koro vuma yeah. kaka koro en mose wuri nyasaye karo kayira ero mose wuri nyasaye Eh. mane kaka lakala ero mose wuri nyasaye mane Eh. Eh, koro aneno ka ti sen gimoro mane timo nade ma koro ne uso yi kambe ousa Mm. e kino noberna koro kachaka duogo e clip machielo Mhm. to atime koro ko natime kwa gina Aha. natime gi few of the jo MC Akan Yeah. MC Akan to gi nyako moro ni Nancy Mm. ema natime godo Ehe. ema nawacho ni oyo onego koro ayud ng'ato ng'eni ma sama iyudo ng'ato konego koro ichak imanye MC cha Eh. MC cha noduona wipi Mhm. eh koro ng'eni sama imanyo ng'ato konego chak inyise ni mondo sino gina Mm. Ai, amanyo ng'ato kendo To mano nyiso nisekone ni pacha ok nidongi. ti Eh. sawa Ehe. koro nochuna mondo ama- ati gi wiya Eh. chieng'no ne ok amanyo MC Eh. nadhi amanyo wuoyi maber chuok Mhm. matin Mm. to kama wakethorego to onyisa nabi Nairobi Ehe. mondo ang'e kama odake Eh. ka jayudo kama odake Eh. Oyudo kaka radayo miketho mwandune. Mm. Mane wuon jakeweni. Tinga mano odong'na. Eh. Eh, nong'eyo kaka odil go mouso scrap. To dok mano odong'na bende dondie kouso. Eh. Nodhi kawo nago loan. Eh. To nabiro monje. Eh. Kamonje nayude gi nyako ma matin. Eh. Koro ema nachakone. Mm. Anyise jaduong'. wuog ane oko mm. japigo kotere kech ne ok odwa wuok nyako japige mane oteri kama odak otera kama odak ok odwa wuok mm. jaduong mm. wuog ane oko mm. nyako mane wewe ni nani mimi ni mama jake nataka nini mm. nataka huyo mara mara kiwa wako roja pigo umera kiu nyinyi sasa ya kado roja dumu makani koro ko gik mhm. to onyisa ne beb mm. onjo ko wai beb eh. unaitwa hapa nje eh.

juzi Bwana Bwana kufa kufa kwangu. kwangu. Eh, Eh. Alafu huyu. Ale. Huyu. na huyu ridhi ridhi nini okiwuo yawa jaduong' Kikoti ni- okinyise niya idwa- eh, okinyise ni otera Eh. yawa Eh. wuo Mm. ne beb ni nini Mm. wuo e gi kot midonge e iye ni okiwuo koro kanyo Kikoti midonge. Jothurwa, ka ng'ato nyisi ni wuo gi koti midonge i.
Nolewo chunya gi long ma be nohewe madongo niya. Nolewo chunya kaka wuon jakeno ne puth longene ne ng'ado. Kaeto mago boko ne, onyo- onyorore anyora. Ing'e ni chwo moko be batera ni bidwa nutero gi wiu. Atera be tho donyo adonyo ni wuon ni geda tero. Iyudo ng'at ma iye duong' e odno ma komi lewni ni rwak lep ng'ama no idongo mana e iri
be nok penja ka ni oyo ka ding'iewna moro manyien koro omiyo norodhore kuoma gi mbi nong'e nodhi tieka to onge tabu Eh. nok otieka ahinya puodho nowena Eh. tinga achiel be nodong' Eh. mitoka achiel be odong' ka ras e kor ot Eh. loko dhi notame kaka dhi kech fuel pukore abro rado kode babro nyoso koro an aweye kamano koro kachak ayudo machielo Eh. Tema koro abiro agole mar ah, mar jater machielo mayudo. Eh, awuon ayudo wuoyi. Eh. Awuoyi mombiro rende. Wuoyi moingo chuo te. Wuoyi mara sama seri.
Eh. Atek, ya go abiro puro ni. Ayere ma to pur man. Mibiro puro ni. En puro puodho nyaka usa nyaka e ot. Anyo no oh, ariwe nyaka e ot samoro nyalo puro. Aketo. Eh, matwaro. twaro twaro wuoyi twaro wuod jowegi mapuch ma jaber twaro to kotieko ne to oleko ni olaye nam to ndwap karo dudu nafuto omiyo kanyo to kata ji wacho nariembo kiang'o ogo dichieng' kiotemo nariembo Eh, ng'ato ng'e abedo godudu ma ji nyalo chaya to aman gi jok malima Josiko neno kimo imo Josiko pien. moyo piende sate ni mar nyathi ma nyathi modhi mong'we nyathino ok la nyathino dongo nyathino ok la kar jaduong' otimo gini nariembo Amata koro kura. tok kosadhi Eh. to ema yude koro nyadundo nane nyadundo nane to ler ndi Eh, en mane koro eh, ok openj ni to an kanye kanye Eh. kama morago kata adhi mana mombasa Mm. atieko ndalo auchiel jele be utarudi lini be ok oti gi wiye ni samoro bago pap kuro
eh. Amata kura rama. Nisaidie. Let me let me look at the comments. Nyakwero Nduso. Eh, guys, analuongo ga Professor Mata ni Nyakwero Nduso. Nyakwero Nduso. Eh. Nyakwero Nduso itie ka. Mm. Caroline Caroline Olare wacho ni Baba Junior aujasikia ako na watoto wa kumi nyonyo ojwadore tetetetete min jaki iduogo mondo iduogo mondo karago kings club pod wuori parie Mhm. Dori- dorothy nyakwara teng oko ni min jaki you will not kill me Ehe, roslin akinyo oko ni min jaki sungore yawa Eh. kone otwe otamba maber Itwe maber ni ng'ama twe mama chulo. To ok en mana twe maber After all, mawacho. okimeny, dong in iseyuto. Gima manyo onge lakini be anyalo manyo to Eh. be ok mimanyo ok ane an mimanya. Dhako mamanyo dichwo bana dhako mak dhako. Kecha tang'era sucha mach lakini tich Eh? tatiyo jakenda baler. Dala nok nya yudo chafu manono mido ka dhako ng'ama duong' to sudweche ni e dhoot. Eh? to luth kuon bende adha nyithindo koko makore gi gik moko luth kuonde gi deyo koka chwere jo wendo Eh? ma kodhu ma odh baba gi mama bende biro kweto a nyithinda pado pap Mm, pap mm. wuog e dhoot Eh, La- kama ler nitie nyithinda budho e jikon
eh, jogi ni ka mc kenya yule mtanzania eh, yawa ah, is watching mm? pamelo buya nyakosoko koni ne kakosungore Eh, Pamela Owuya no nyando wita wara tinde to kohera Eh. to sani kokan gi gimoro Eh, Pames pambi pambi Pamela Vuya. Eh, aneno um, Generous Juma okoni akimwonge Kiswahili. Kuna mtu ni kama atuelewi eh. Aha, Joy Wasindo okoni rabolo moko manyocha ichamo gizaka. oh, Ivo yo is watching Gigi ja British is watching that is a uh, huh. mm, that Cent is, uh, eh, mano hero eh, eh, Central Karachuonyo Ward 2022. 2022. Ya wuoyi wang' nochung'.
Kabisa. Kata Yawuoyi ka- otimo ang'o? Yawuoyi wang' nochung'.
Kwan nitie dichwo mok chung' mok mok ginene mok ochung'. Mondo iwe media ma mane keko idhi chung'. Eh. Be ke okori kete e gas mi rundo mi rundo mi rundo mi chwak. Iwuok na kirora. Eh. Eh. Iwuok oko. Iwuok oko. Baba Junior is watching Okonich talk show no onego obed gi fruits moko. Mm. Duondu tuo sana. Aha, Mm. okay. I think uh, what onego koro wachak kelo fruits ka pile. Eh, Kendo ing'e ni tok mo- ma saa kano biro Mm. nano ato duondo to atwa lakini joma biro Mm. to biro cham fruit kanyo kende ma ahero go jalo oto adwa rieko toka saa en gi pache moro
Beatrice Beatrice Anyango is watching Benta Oyuga. Hey. Mm. Ero, ati igo koko koso kahawa? Eh, nonyisa niya, ni e mama, Eh. ni ka goye koko ka gire koko, koro ago kahawa. Mm. Ka goye koko ago kahawa. Ago kahawa. Mama ne nyisi kamano. Ne jaduong' be nyina ng'eyo ka ok goye koko. ago- Jaduong' ni madonge- madonge iko Eh, tinde. nowang'o yamo ni ng'aka kata lo- ite no. kaparo gigena molal. Pius Omudho live wire manager 001 is watching mano manager 001 malaika. Pius orna gimoro owada an aro bi. En gi namba ni mar gide ne. Eh mar safari.
Mar min jaki.
Eh mar min jaki en go maga joga hai. Eh makisameyo to siku ne aye aye ambe samoro ambago ne aye to you nyiso ne aye aye akadwari ana line Mm, apong'. Dhako be ber dhako mapong'. Mm. Mm.
Eh, jakwaro duso. Mm. Jakwaro duso jogi nego, jogi tho ka gi nyiero. Mm. Beatrice Beatrice Anyango kono se nyiero mool, Benta Yuga Eugene Omondi is watching, Godwin Juma, Baba Junior KE, Phyllis Atieno is watching, Christian Mondi, Wah, okwe nyaro.
Nitie manaja na mar YouTube ken embo ng'iyo mm. what watch wedo molo. Jogi ng'eny. Koro ing'e ni samoro entie. Mm, manaja na be mantie ka machielo eh. ma be sani koro dhi ka ka muting asoro wan gi ka team machielo ma koro be dhi mbele ka. Mm. Ilo ne Viola. Mm-hmm. Manaja mar asoro. Eh. Embo sakonya for so little of my clips. Aha. Eh, yudo ka samoro ofana video nono Mm. nyise ni "Ah, anya timo kama kama keche Mm. mine jaki duong' ok anya tieko sani Kamano. oduong' ok anya Sani tieko it's a sani big thing, eh? ya ok anya tieko sani pod en gi ng'eny gi stories Eh, Baba Junior penjo ni penj na min jaki ni kapo ni ng'ato dware mondo obi omor ne welo to okawo pesa di. Eh, penjo ni wasepenjo to wasetemo ga kwero jowetewa Mm. pesa be wuoye kaw namba Ehe. eh, pesa nyalo wuoye Okaw namba, no? kaw namba Ehe. pesa eh. Eh. Ah, pesa bogoni ya wadhi miyo gi ka koro wagini Eh, kas- kwang'iyo social kwang'iyo media social media. eh wantie eh jogi eki ha min jaki beda beda single ilelo madaki dak gi jachera eh, mano to nayudo temo mano doro thi nyakwara teng awuore eh. Mhm. Eli Max Asha Okoni watching from Obama Estate min jakine ga gi nyiero mit mar atari Kevin Otieno koni ridhi yeje ridhi Eh, bwana kufa kwangu. Kwangu juzi. juzi bwana kufa kwangu all right ladies and gentlemen we having a good time here with Professor Mata himself aka Min Jackie so uh, Gisani Yes.
ineno ka
uh, projects magi mag min jaki yeah. ineno ka uh, ang'o monego bed ni koro ji expect kuomgi sana sana mm. nikech mm. iyudo ka sani isegolo kodgi clip after clip and every clip is, is yeah. shooting yeah. how are you managing that first of all mm, ere kaka imanage mano ero ma, ma, mamiyo kigolo ma to kigolo moro nikech iyudo kaka samoro mm. ng'ato kochako to ber mm. kendo en creative yeah. koro yudo ka ogolo ma odhi maber kogolo mar ariyo to yudo ka samoro koro chako timre nade mm. ere kaka maintain creativity ni ma sama kaka imedo dhiye kaka mm. uh, uh, gigi bende medo dhi an gima konya mm. uh, ji johero ga kuonde mag buru yeah. kata ni baba puonja komedi mm. ki ang'o ni ng'ane nogoli oko ambe gola oko mm. an ng'ama ogola oko onge mm -hmm. sama iluonga kani yeah. ok igola oko mm. donge jadi miseluongo ka yeah, be samoro pok oyudo kata tich mm. when kano gino mako lweta yeah. kado kan creative mm. i should not be in kabisa iwinja mm. koro nitie ga golo ng'ato oko mm. mimako lwet ng'ato tinyise ler yeah. Leno be onyalo thenyore kanyo maber oneno anena ler kanyo be Maler oneno anena ler. norum. Ma ler no obedhi adhiya kanyo aa ler no pod nitie Eh. to ma ler mar kama wantie ma ler mar simi. Eh. Emi manya to ka simi wuok ne pap Yeah. to ler otimo ang'o Odhi. orumo to ka simi chako duogo ler chako to so many people gin kaka mano. Mm. Koro sama in jal in gi ler Mm. to jaler omako lweti kaka nogina ne creative. Gina is very creative. Very, very creative. Very creative. One of the funniest MCs we have in the Ma world. wan go. Yeah. kaka nokane pap to mako ler gi ler mm. ko yudo ka ler ne cha yeah. omeda mana moro goya mana pamsi ko nyiso ni ko kware ba wow mm -hmm. ko nyiso chal ka due to ka chieng obi to ringo to e. ta mi ne due kama due rienye mm. ba rienye rienye maber kama obi kinya ng'e ni mano due mak mano chieng mm. Onenyo eh to piny ler manade ni ah, ni kare mano due. Yeah. Koro ambe kama nitie due mar eh to ang'o matimore ka? Mm. Ka de ler aler ah profesa mana ni kanyo kata mini jaki ni kanyo. Mm. To wa kanyo eh wa mana kuom chieng'. Yeah. Kech mano nyaka ng'ato wacho ni pare ng'ato ok nyal a kamoro Kamoro from nowhere. from nowhere Mm. ma ko wa ir ng'ato. Nyaka yude ng'ato momako lweti motimo nade? Monyisi yo. Koro anyiso de eh, comedians modong'. Mm. gima osekonyo ngimana yeah. ok asetegemeaga ni nyaka ayudo gina mm. koka koro ogina noketa thuolo monyisa yeah. ni bala kiyudo gimoro minyalo timo yeah. do it mm -hmm. on your own kata kihero ni nyalo luonga yeah. luonga to akonyi ti iwinja mm. mano ng'ama oketi thuolo nyiso ni odwaro mondo itim nade idongri mm. koro an gima miyo comedies maga mm. pod awinjo ka ji wacho an gina kia mm. ji monego nyisa eh. monego awach ni bana sani Arach. Eh, sani kama pek. Ah. Every creativity thing matimo. Yeah. Aketo ga lwet Nyasaye. Mm. Gimoro amora kitimo yo kitiyo Nyasaye. An mara ng'ama ong'ewa Nyasaye mm. gi minwa. Yeah. Joma ong'ewa Nyasaye. To atom atemo duel. Mm. Kuom ng'eyo eh, mon moro an gi mama ma nodong'na yeah. kama wuora noweyo, wadwa be noweyo, mm. gini chiliel. Yeah. to ahero ga keto lweta kuomgi mm. achak ahero keto lweta kuom e kanisa yeah. you can remember that ni sama nachako mm. nanyisi maber kabisa ni I started from wach Nyasaye yeah. okay so that church aelewa go sai ni mondo gigi nite odhi maber mm. nyaka itir lwe nyaka iter lweti Koro sama oyudo ka mara e lama sa tambo sama olala aketo ga gimoro mebo tero na kocha mondo tim nado buga. kamano Koro siri magongo Mm, momiyo gige na hit yeah, ara gige na pod dongo pod ji nyalo gombo neno gi. kamano Adongo kuom wach Nyasaye. Nyasaye. At the same time sama timogi Mm, to ok aheroga weche manono. yeah, E kamano wan gi challenges mang'eny. mm, Sami it kama korka in gi we- welo machal kama. welo welo koro chalo chalo lo lo ma ma dwaro ma dwaro ma dwaro adwaro mondo abed gi gira kenda Kamano. ma kata mpiye mamodho Mm. ng'ama bunga no yuda kamodho piga to nyisa ni piwe modho yeah e soda mm. to awe kawo pi mamodho napuko nipuko na aweyo iwinja koro ikawo sote cha nakawo sote cha mm.
ni inyalo we bolo ga miwe ni njugu monj Eh. njugu kala kala ni e yale o yale Yale. ngene nyama bolo ga mabe konyo dhogi kuom Eh, dugu ma in minyiewo gi pesa Mimi ningeyo pe ngene jalo inyalo ga for 5 hours Yeah. kala wase yale o yale ari ari ari nda to kake ngwa ta to ke gonju wale to njugu rumo sana mimi njugu ga ga Koro weyo weyo. Yeah. Iwinja? Kamano. Weyo weyo. Mm, Ok ma- anyal weyo. Ma in godo no. Man go. Mm. So many comedian kata so many artists. Yeah. Mosageno ga gir ng'ato. Yeah. Ok osadhi maber. Kamano. Gichako ga maber to wacho ni wadwa nalo gi gari. Mm. Kama kora gik mar minjake bana yong'e bwana. Eh, Koro ok inya idh idha gi piko, gari. ok inya wuotho. Aidha piko ni anyalo wuoth. Mm. To babe, uko wapi niko sunasa kutembeza mm. iwinja gima chakore kamano mm. koro tembesani ema ang' ichake niya iyudo nyathi moro ma nigi gache to sama iseyudo ng'ato midak e ngima maber onge sama idhi tiyo tich matek sana tiyo tich matek yudo ka nyaka kisumu eh, kadhi kisumu i have to do something ah migori i have to do something migori mm. kadonjo ka adona tim gimoro adich to sama dij sponsor ba onge go Iwinja. Koro emomiyo nyaka tegemea from church, mm. from God. Yeah. Koro Nyasaye komi artist tu ng'at maber manyalo sponsor gima tim. Mm. So many people osechung' koda. Osenyisa ni bwana, gima timo yombe wuda molo nyok molo gen. Mm. Jok mago jok ma budosi. Kwa budosi kwa nyatia. Mm. mm. Iwinja. Mago jok mana seno tem. Yeah. Evans kwa kuda molo nyok wembe. Mm. Ma Kisumu. Yeah. Mago jok mosetimo ang'o? Wan gi engineer jok moko, an gi jok mang'eny. Mm. Wan nyaka jo Migori moko ma osetimo nade? Osa support. to gi support ne gimiya gimoro kamana gihero fan for yeah. somebody to be your fan yeah. that is a very big support noyo gima ng'ato da miyi yeah. sani kod jo followers kaka dheni ae tengo kora ene go eh, kiango eh. gimi yango they are my followers yes, but they encourage, they, they encourage me mm.
for me to do something good mm. molo gima nasate molo gima nasate wow. so agombo mm. on my page yeah. iluonga professor mata mm -hmm. YouTube channel yeah. a change mm -hmm. sani kidhi e my page iyudo yeah. Professor Mata YouTube. stroke mm -hmm. mama jake uh -huh. Prof, stroke min jake yeah. YouTube channel mm. sani en min jake mm -hmm. kidonjo kacha yeah donj kacha mm. joluo wa akwayo yes. akwayo mm -hmm. ma mm-hmm. en gima sayuak ne joluo wa mm. ang'eny gi viewers malo subscribers kamano joluo ohero gima ineno eh, lakini gima kore duong'o kamano ema to dhi mewo ng'ato eh. nyasaye achiel ok oduong'o ni ma simi mm. eh, eh.
aseneno gi profesa matoromo magi biro yomba to gima itimo jate is after all that kech adier gima mikoro chune nyako ne sama gimoro hit kata ne ok idwar ng'ano mm. to katin bibiro neno you see koro nagombo